ברוכים הבאים, א פרייליכן חנוכה, און ברוך השם אונז האלט מיר דא ביי די זיבעטע פרינציפל פון די סעווען פרינסיפלס אוו סוקסעס, וויטש איי טינק איז פון די וויכטיגסטע פרינציפלס צו וויסן, און דאס איז פערפעקשאניזם ווערסוס קאנסיסטענסי.

אויף די פערפעקט צייט, ער ווארט אויף די פערפעקט איידיע, ער ווארט אויף די פערפעקט סיסטעם וויאזוי אנצוקומען פון דעם. איך וואלט עני טיים גענומען איינעם וואס קען מיך ווייזן קאנסיסטענסי סאך סאך מער ווי איך וואלט ווען גענומען איינעם וואס ס'קען מיך ווייזן פערפעקשעניזם. וויפיל מאל טרעף איך מענטשן זיי זאגן מיר דו ווייסט פארוואס איך בין נישט מצליח מיט דעם אדער יענץ אדער יענץ אדער דאס? ווייל איך ווארט, איך בין א, איך בין א פערפעקשעניסט, איך וויל, איך וויל פערפעקט, און אז ס'איז נישט פערפעקט קען איך עס נישט טון, איך קען נאר טון א זאך וואס איז פערפעקט, סאו, ס'טוט מיך זייער וויי צו זאגן, אבער איך מוז עס זאגן, ווייל דו ביסט דאך דא פאר סוקסעס, אז זייער אסאך מאל גייט לעיקוואד דעם אויסקומען א פערפעקט לוזער. באט חס ושלום נישט דאס איז וואס דו ווילסט און נישט וועגן דעם ביסטו דא, סאו פאלג וואס איך זאג דיר, הער וואס איך זאג דיר א עצה פון איינער מיט עקספיריענס און טריי צו פאוקעסן אויף קאנסיסטענסי, ווייס ווי דו ווילסט אנקומען, האב די אלע זאכן וואס מ'האט גערעדט אין די לעצטע זעקס טעג, די לעצטע זעקס פרינציפלס פון סוקסעס, און גיי מיט יענע זאך, מאך נאך איין סטעפ פאראויס, און נאכדעם וועסטו מאכן נאך איין סטעפ פאראויס, א אומפערפעקט סטעפ פאראויס, ווארט נישט אויף די פערפעקט סטעפ, ווייל דעמאלטס לכאורה וועסטו ווארטן און ווארטן און ווארטן אזוי לאנג ווי דו האסט געווארט ביז יעצט אויף די זאכן וואס דו ביסט נישט אנגעקומען, אז דו זיין קאנסיסטענט עסטו בעזר השם זיך דיר זעהן איין טאג דארט ווי דו ווילסט זיין, און איך זאג עס אויף יעדע זאך אין לעבן ברחניות בגשמיות און אין יעדע זאך אין ביזנעס, קענסט נישט ענדיגן גאנץ שס נאר מיט איין דף אויפאמאל, יא? קענסט נישט ענדיגן א דף נאר מיט איין עמוד אויפאמאל, און קענסט נישט ענדיגן א עמוד נאר מיט א שורה אויפאמאל, און דו דארפסט האבן די ערשטע ווארט כדי צו קענען ענדיגן די ערשטע שורה. און אין ביזנעס אויך להבדיל, יעדע זאך, יעדע זאך אין דיין לעבן פאנגט זיך עס אזוי אן און דו דארפסט זוכן די קאנסיסטענסי. ווען איינער וויל מצליח זיין מיט אפשענס אינקאם, אקעי? קענסט נישט עקספעקטן אז די ערשטע טאג גייסטו זיין פערפעקט. עקספעקט דורכפעלער, עקספעקט פלאפס, עקספעקט אז ס'גייט זיין א סטראגל אנפאנג אבער איין זאך זאלסטו פאוקעסן, בין איך א סטעפ פאראויס אדער נישט? און טריי בעזר השם צו גיין נאך א סטעפ פאראויס און וועגן דעם האב איך אונטער דאס אויך די אפשענס אינקאם, די מאנטלי אינקאם גאול, די טו ענד א האלף טאוזענט דאלער מאנטלי אינקאם גאול, ווי איך נעם א פֿינף און צוואַנציק טויזענט דאלערדיגע אקאונט און איך טריי צו פראדוסן דארט פאר א חודש טווענטי פייוו האנדערט דאלערס וואס אפשר וועט עס זיין מער און אפשר וועט עס זיין ווייניגער, איך קען נישט גערענטיר פאר קיינעם, דו קענסט קוקן וואס איך טוה נאכמאכן, אדער קענסט עס נאכמאכן אויף א קלענערע פארנעם אדער אויף א גרעסערע פארנעם אדער פלעין צוקוקן און לערן לערן דיך עפעס פון עס, אבער די פוינט איז אז ס'איז א סטעפ פאראויס, אויב דאס איז דיין גאול איז עס א סטעפ פאראויס, אויב זאגסטו אז דיין גאול איז איין טאג צו האבן פעסיוו אינקאם אין די סטאקס און אפשענס מארקעט און די גייסט זיצן מיט צאמגעלייגטע הענט און ווארטן אויף די פערפעקט טאג גייט לכאורה די פערפעקט טאג נישט אנקומען אבער אויב די גייסט זאגן לאמיך זען וועלכע סטעפס קען איך יעצט טון און די גייסט מאכן יענע סטעפ פאראויס עסטו טרעפן נאכדעם די נעקסטע סטעפ פאראויס ווייל די קענסט נישט גיין צו די צווייטע שטאק פאר די האסט געענדיגט די ערשטע שטאק אקעי, ביז וועסט דיך באווען אויף די פיפטע שטאק און דעמאלטס וועסטו טרעפן א עלעוועיטער ביז די צוואנציגסטע, באט די דארפסט קודם קליימבען די סטעירס נאך א סטעפ און נאך א סטעפ און נאך א סטעפ, אז די פילסט אז דאס איז א זאך וואס קען דיר אויך זיין אינטערעסאנט קליק ערגעץ ארום לעבן די ווידיאו טרעף די לינק און קוק עס דורך, און איים לוקינג פארווערד העווינג יו א פארט פון עס. באמת א גרויסע שקויעך איך האב נישט קיין ווערטער דיך צו גענוג באדאנקען פארן מיך דזשוינען פאר די זיבן טעג מיט די זיבן פרינסיפלס אוו סוקסעס, פאר מיך א גרויסע אנער אז איך האב געהאט א, אויב איך האב געהאט א אינפלוענס אויף דיר אין דעם איז מיר עס א אנער, אדרבה לאז מיך וויסן, קאמענט ערגעץ, שיק מיך א אימעיל, איך האב הנאה צו הערן גוטע פידבעק פון מענטשן אויב דו ווערסט אינספייערט פון דעם, און לוקינג פארווארד צו הערן פון דיך מעגא סוקסעס סטאריס בעזר השם דורך די זיבן פרינסיפלס אוו סוקסעס, וועסט האבן א פרייליכע חנוכה און א פרייליכן תמיד, און ביז מען זעט זיך נעקסטע מאל זאל דיר עס נאר גיין גוט און נאכדעם אויך, און I'll be honored to be a part of it.